Niha Solî nû ji war bixwîne. Solî? Yanî rojbaşa em hîvarbaşa hemîyaran û îro ez kê çîrokê di bi ra ji war bixwîne. Hebî ti nebû di demeke de di bi ra hebû. Ev her du bi ra zewcî bûn. Zarokên yekî tev lawik bûn û yê din tev keçik bûn. Bavê lawikan ji bavê keçikan re digot Wa bavê keçikan! Bavê keçikan bi vê gotinê li ber xwe diket. Ji ber ku lawikî wî çê nedibûn, xwe li nav mirov û hevalên xwe kêm didît. Di wî zemanî de we bû. Lê niha çi ferqê keç û li wan heye? Bavê keçikan rojekê bê kêf hate malê. Keçika ka wî jê pirsî, Bavo, tu çima bêkêf î? Bavê wê got, Ji bo ku lawê min ji min re çênabin, birayê min apê we her tim ji min re dibêje, Bavê keçika, ma ez çawa bi kêf bim? Keçika wî got, Bavo, erê lawên wî hene, lê ka heta niha jê re çi kirine? Ez dixwazim tu min bişîne welatekî biyan û bila apê min jî kurekî xwe bişîne welate biyan.

Her carê ra dihişt pekikî dikir dûrê xwe. Ji xeynî pekan li dûra polê çi kêzik û mermerûk bidîtana, ew digirtin û dikirin dûrê xwe. Bi vê rewşê mehek û du mehen xwe li kêleka polê derbas kirin. Keçik jî çû bi welatikî biyan. Dest dikin jin ziliman li xwe kirin. Porê xwe mîna pora ziliman qat kir û bi xwinlemkî li cem porîşeyekî dixebitî. Porîşeyê çi karê ji keçikê dixwest, wê jî karê xwe bê kêmasî bi ciyan bi cî dihanî. Lawikekî porîşe ji keçikî pirsî, Navê te çi ye? Keçikê got, Navê min Elî ye. Ji wê rojê pê de kesên malê padîşahî bi navê Elî bang li keçikê kirin. Elî, were vir, vî karî bike! Elî, here vir, wî karî bike! Rojekî layî padîşahî kem ji bala xwe da nav çavên Elî û li destên Elî sêr kir. Ji xwe re got, Bi xwedê ev ne lawik e. Bi bezê çû cem dayika xwe û got, Dayê, bi Xwedê Elî nelewik e, ev keç e. Dayikê wî got, Tu çawa dizanî ku Elî nelewik e? Min niha kenc bala xwe dayê. Min dît ku di tiliyên wî de şûnkê gustîkan û di zendên wî de şûnkê bazinan heye. Heger tu bixwazî, sibe tu û Elî bi hev û din re tê kevin hewza avê. Heger Elî keçik be, tu dê bizanîbî. Roja din lawê padîşah û Elî çûn ketin hewza avê

Xulem kî bi xulem kî xwe jî pê re şand. Xulem jî Elî onî haye mala bavê wî. Keçikê dît ku lawê apê wê jî ji malê ji welatê biyan vegeriya û wî jî tûrê tije aniya. Bavê lawikî bi lawê xwe gelekî dirşandbû û got, Lawê min, ka xwe ka tûrê xwe ver tu da em bibînin te çi ji me re anî? Dama lewik dirê xwe vekir, bek mermerûşk mermerîşûk û gêzekên pîs ji wî ji dûrê wî dertên û li dûra wan belav dibin. Bavê lewikî bi vê rewşê gelekî keharî û got, Ev çi tiştên pîs in te ji me re anîne? Zû wan bide hev û der dûr keve. Piştî demekê keçekê jî devê dûrê xwe vekir û bavê bav û apê wê jî dîtin ku hundirî dûrê wê dijî zêran. Bo vê wî gelekî bi keçê xwe dilşad bû û bi van zêran dewlemend bû. Wan zanîn dewlemend çi ye? Dewlemend yanî pê perê xwe pir çêbû, pê anekî yanî perê xwe pir çêbû, zengîn bû pê. Piştî çend rojan lawê padîşahî jî hat, keçik ji bo wê wê xwest û bi hev re zew, hev û taliye, yanî xelas bû. Gelek spas Solîn.